Ergamaan Rabbii ni jedhe jedha Anasoon. Anasoon egaa waa'een isaa ni beektanii akka waan wajjin dhalattaniitti beektan jedhee yaadaayyuu. Gaariin ergamaan Rabbii ni jedhe jedha Anas. Isma'uu dhaga'a. Wa axiicuu ittiin bula. Isma'uu umaraa'akum amiirowwan keessan dhagaha. Waan isaan jedhaniin bula. Waan amiirowwan keessan jedhaniin dhagahaa ittiin bula. Gaariidha.

Garbichi Habashaallee, Kun si bulchuu qaba, kun mootummaa keeti jedhamee yoo sin irratti ramadamee yoo sin irratti shuumamellee ittiin bulaa dhagaha. Ka'anna ra'sahu zabiiba kani fakkaatu mataan isaayyuu Habashichi sun cinaba kani fakkaatu Emirohaa jechuudhaan mataan isaa inumaa'u qaayidaan mataa biyya Habashaa kun egaa amma faashinummaadhaan dhufeen malee dura akkamitti nu hoosofama qimiraawaa gizee faaqqifatnu hin qabnu waan ta'eef gizee faaqqifatnu hin qabu waan ta'eef Habashaan kun quttoo fayyaa adda addaa keessa jira miisa ofiin qimiraa'isan amma garuu itti ta'aabnee baazileenaa fi qibaatii waan akkanaatti dibnee qimireessaa jirra waan sila hin taanetu faashina ta'e bareede amma hin bareedne garuu abbaa bareedetti bareede malee akkasitti kaa Yoo mataan isaa qemeraawaa ta'e illee, inumaa'uu gizee faaqqifatu hin qabne illee, yoo bututaa ta'e illee, yoo ciccitaa ta'e illee, hamiira keessan jedhamee yoo isin irratti shuumame ittiin bulaahi. Rawaahul Bukhaarii, Bukhaarii tadiisa kana odeesse jechuudha. Gaariidha.

qabadhu yookaa'u qabadhu yaa abaa hureeraa sirratti haa ta'u assam'u dhagahuun amiira waxxaa'a amiiraan buluun sirratti haa ta'u qabadhu fi cusrika cinqii kee keessattillee si'ii cinqamee jirullee yeroo biizii taatee yeroo rakkattee yeroo if jibbitee jirtu sana keessattillee a miila dhaga'uun dirqama qabadhu a miila dhaga'uu wayustirika yeroo laafina keeti yeroo bal'ina keeti yeroo jechuudha jiruun sitti faa jedhee jirullee yeroo sanallee a yanarra hin qaqqabu hin jedhin a miila dhaga'ee miilaan bul wamash- wamasha- waman shaxika mirqaanaa kee keessattillee yeroo mirqaanaa qabdu yeroo gammachuu qabdu keessattillee Gaarii yeroo mirqaanaa qabdu keessatti illee wamakrahiika yeroo jibbiinsa qabdu keessatti illee yeroo mirqaanaa hin qabne jechuudha. Yeroo mirqaanaa hin qabne yeroo kaffaamtee jirtu illee rabbi amiiraan buli. Wa atharatin alayka sirratti wal maraxiinsa taate keessatti illee sirratti wal maraxiinsa godhame keessatti illee

Ga- walam yuusaluu lakum haqqakum yoollee haqa keessan isiniif hin kenninellee yoo haqa keessan amrii duniyaa kanaan keessatti yoo haqa keessan sin dhowwatanillee mimmaa hinda waan isaan bira jiru isa kanaafuu waan kana yoo waan isaan sin biraa qaban san waan sin isaan biraa qabdan sin dhowwatanillee ittiin bulaa qabadhu jechuu isaati isati itti gaafatama waan ta'eefuu waan si dhowwateef rawaahu muslimuun muslim tadiisa kana odeesse jechuudha gaarii adiisa kanarraa illee wanni nuti hubannu maal gabaabumatti akka ilmi namaa nama amiira isaatii dhaga'ee ittiin bulu dirqama ta'uu irraa hubanna jechuudha waan abdillaa ibn umar amr ibn radiyallahu anhuma abdallaa ilma umar ilma aas irraa jechuudha allaan jibbana isarraa fageessu Qaala ni jee duuba kunnaa ni taane ma'a rasuulillah Allahumma salli ala Muhammad wasallim ergamaa rabbii wajjin taane yaa'ee fi safariin musaafirummaa wayii keessatti ergamaa rabbii wajjin taane jedha musaafirummaa wajjin baane kana zalna musaafirummaan isaa yookaa ololaaf ta'a yookaa hadiyyaa waa hedduu ta'a gaa musaafirummaa waa hedduu abbaama kana zalnaa ni qobanne manzilan bootaa wayii qobanne jedha faminnaa, nurraa ta'aadha gaa, nama nu qobate san keessaa nurraa man yuslihu khibaa'ahu, nama tolchutu jira jedhe, dasaa isaa, man yuslihu nama tolchutu jira, nama babbareechee dhadhaawataa jirutu jira, khibaa'ahu dasaa isaa, yookaa daansii, daasii isaa jedhaniisi, waan goojjoo isaa jechuudha, waan halkan kana keessa bulu, nama, nurraa nama tolfatutu jira jedhe. Nama hedduu dhaqee qobate, numarraa nama goojjoo isaa tolfatutu jira jedhe. gaariidha waminnaa nurraa immoo tahaadha man yantadil man yantadilu nama wal dor- wal darbatutu jira jedhe nama wal darbatutu jira akkas jechuun nama xiyyaa wal dorgomutu jira jedhe gariin immoo numa keessaa xiyyaa wal dorgoma jedhe xiyya barachuu akkuma gariin yeroo mana barumsaa bahamu gariin kubbaa taphata gariin haasaa haasaa gariin koorkii taphata waa adda addaa kun hin taphatamu

waan eegamtu jechuudha waan fudhatee deemaa jiru nama dheechifatutu jira jedhe izan ituma gariin inni kaan goojjoo isaa dhawatu inni kaan jechuudha xiyya taphatu inni kaan horii isaa dheechifatu ogguma san naadaa ni lallabe munaadii rasuulillah sallallahu alaihi wasallam lallabaan ergamaa rabbii ni lallabe ogguma kana nuyi akkanatti jijjiiru lallabaan ergamaa rabbii ni lallabe namni ergamaa rabbiitiif lallabu as-salaata jaami'atan cufadhaa muutii godhadhaa as-salaata salaanni jaami'atan walitti qabduudha jechuudhaan bil- lallabe nama walitti qabdi salaanni jechuudhaan bil- lallabe fajtama'anaa walitti qabamne jedha gaafuma as-salaata jaami'atan jedhamu walitti qabamne jedha gaarii

ayyadulla ummatahu qajeelchuun ummatasaa alaa khayriin khayrii irratti ummatasaa qajeelchuun raggahaa ta'u malee nafnee nabiyyi dura kooti ergame maa yaclamuhu lahum waan isaanii beeku waan isaanii beeku waan gaariidha jedhee isaanii beeku keessatti gara khayriitti itti ajajii jedhamuun malee haqqa isa irratti ta'u malee naafne wayunzirahum isaan dinniinu malee naafne shar sharra maa ya'lamuhu lahum sherrii waan isaanii beekuu isaanirra irraa dhowwu malee naafne irratti irraa dhowwuun raggahaa isa irratti ta'u malee namni dirqama isa irratti ta'u malee jechuudha. Wa inna ummatakum ummanni keessan immoo ummanni nabi Muhammad ummanni keessan jedhaan nabi Muhammad haazihii isiin kun jucila caafiyatuhaa ni godhame maaltu nageenyi isii ni godhame fi awwalihaa dura isii keessatti Dura sii keessatti nageenyi sii godhame ummanni keessan immoo nagaadha siin jedhamiin wasayusiibu aakhiruha aakhiraha ganaadha tuqa immoo booddee isii balaa'uun mokkoroon ganaadha immoo tuqa mokkoroon immoo ganaa tuqa wa umuurun tunkiruunaha amiriin sin isii jibbitan ganaadha tuqa amiriin Sini sii jibbitanu ganaa dhaxuqa ummata keessani mo gara boodaa keessatti yaa rabbi yaa allah watajii'u ni dhufa fitnatun fitinaan yuraqiqu ba'duhaa ba'dan kani laaffisu gariin isaadhaa garii kani laaffisu gariin fitinichaa garii kan laaffisu akkas jechuun fitnaa inni har'a dhufe isa kaleessaa kan laaffise maal inni kaleessaa bareedaadha isa jedhamu wayii akkanatti kan laaffisu dhufa jedhe watajii'u ganaadha dhufa ammas alfitnatu fitnaan fayaquulu lmu'minu mu'minni ni jedha haazihi muhlikatii wayyoo isiin kun na halaakti baqqaa isii kana na halaakti jedha jedhe aloo musiibaan isatti dhufu summa tankashifu ammas immoo isa akkana

faman ahabba isa kanaafuu gaa zabana san keessatti faman ahabba namni jaallate ayyuzahzaha aninnaari ibiddarraa fageeffamuu namni jaallate wayudakila aljannata jannata galfamuu namni jaallate falta'atii isatta dhuftu maniyyatuhu duuti isaa isatti dhuftu akkas jechuun du'a isaa yaadatu namni kana keessa jechuudha jannata galaa azaabarraa fageeffamee jechuu barbaade isatti haa dhuftu duuti isaa du'a isaa haa yaadatu jechuudha wahuwa yu'minu billaa ookaa'uu isatti haa dhuftu duuti isaa wahuwa yu'minu billaa haala inni rabbitti amanee jiruun duuti isaa isatti haa dhuftu wal yawmil aakhir haala inni guyyaa aakhiraatti amanee jiruun duuti isaa isatta dhuftu malee tuni karaa biraa irra jiru duuti isaatti hin dhufin namni yeroo kamuu rabbitti amanee aakhiraatti amanee taa'uu qaba jechuudha bar waliyyaati haa dalagu yookaa haa dhufu ilannaasi gara namaatti haa dhufu alladhii isicha yuhibbuu jaallatu ayyu'utaa ilayhi gara isaatti dhufamuu isa jaallatuun gara namaatti dhufu Akkas jechuun khayriidhaan gara namaatta dhufu, khayrii ituu wayiitii gara isaatti ittiin dhufamuu jaallatuun. Khayrii namni kun ituu kana naa ta'e jechuu jaallatuun namaafis khayruma sana haa ta'u jechuudha. Waman baayaa namni aadii gale imaaman imaama namni aadii gale fa'aaxaahu imaama sanaaf kenne safhata safqata yadihi aadii harka isaa namni kenneef imaama aadii galee ka'ee aadii harka isaa namni kenneefi akkas jechuun namni aadii harka isaatiin dhawee gale jechuudha imaama wathamarata qalbihi midhaan wannee isaa namni imaamaa kennee aadii sanaaf kenne falyuticahu aabulu jechuudha imaama sanaan qaalii haa godhu in istaxaa yoo danda'e qaalii haa godhu waan irratti aadii gale san fa'in jaa'a aakharuun yoo immoo dhufe kan biraa yunaazicuhu kan isa sanaan falmu kan imaama sanaan falmu imaamuma aadii sin godhee imaamuma sin jaallattanii imaama sinii ta'ee imaama sinis taataniif kanaan immoo yoo firqaan biraa kan ittiin lolu dhufe fadribuu cunuqal aakhar dha'a morma garii dha'a morma isaa dha'a irraa deebisaa dhiisi jedhaanii Nuti maama keenya ni jaallanna inni nu jaallata nuu ta'e taanee fi dhiisi jedhaa attima. Ni didee lola barbaada miti morma isaa dhawaayii nama akkanaa kana. Rawaahu muslim muslim tadiisa kana odeesse. Maaliifi imaama keessan irraa deebisaa jechuudha. Idfaa'a godhaa. Imaama jaallattanii ni isin jaallatee akkanatti waliin jiraataa jirtanu gaafa namni tokko dhufee falmee fonqolcha barbaade irraa deebisaa imaama keessan gargaaraati. Qawluhu jechisaa yantasilu jechuun ay yo saabiqu kan ol dorgoman birramyyi darb- darba darbannaadhaan kan wal dorgoman darbannaa xiyyaatiin binnabli darbannaa xiyyaatiin kan wal dorgoman jechuudha gaaratti dubbanne wannu shaabu xiyya jechuudha baallee qabduun kan wal dorgomanu gariin keenya xiyya baallee qabduun wal dorgoma jechuu isaati

Gaalaasi kan akka gaalaa jechuudha bar. Gaalli kun bakkuma itti tikfamte bulti jedhan qaayidaa. Waqawluu jechisaa yuraqqiqu ba'dahaa yuraqqiqu ba'duhaa ba'dan kan gariin gariin sii kan laaffisu garii jechuun sun immoo ayyu sayyiruhaa ni taasisa. Ayyu sayyiru ba'duhaa ni taasisa garii isii ba'dan gariin ni taasisa. Raqiiqan laafaa taasisa. Akkas jechuun balaan inni dheengadda darbe balaa inni arra dhufu jiru kun isa kaleessa darbe isa dheengadda darbe laafaa godha jechuudha. Akkas jechuun isarraa caala jechuudha. Jiruu biyya jiruu aakhiru zamaan kana keessatti balaan isuma dhufu caala jechuudha. Inni darbe waa xiqqaadha. Akkasuma xiqqeessaa xiqqeessaa deema akkuma dhufu dhufuun jajjabaata jechuudha bar. Gaariidha. Ayi kafiifan salphoodha godha. Li'aziimiin guddinaaf jecha Inni kun guddateef iyyuu isa dheengadda darbe salphoo godha jechuudha. Maa ba'ada waan booda isaa. Fastaanii inni lammaffaan immoo yuraqiqul awwala kan jechuudha laaffisu isa duraa. Waqiila jedhame ma'anaa maanaan isaa ishawwiqu ka hoosisu ka hawwisiisu ka hawwisiisu kan kajeelchisu jechuudha. Ba'aduhaa gariin isii laa ba'adin gara gariitti kan kajeelchisu. Bitaasiinihaa isii tolchuuf jecha wataswiilihaa tokkuma isii tolchuuf jecha waqiila jedhame yushbihu kan fakkeessu jechu ni fakkaata ba'duhaa ba'dan gariin isaadha gariitti fakkaatayee gaariidha kanama keessatti ilmi namaa amiira isaa dhagahuu fi